Haleluya, haleluya, nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me. Mawu gawɔ nu gãwo na mí egbea. Mawu gatsɔ eƒe amenuveve de mia me eye míele eƒe amenuveve. kple yiƒe ametakpɔkpɔ la me. Ebe amenuveve si ke su asinye eya ma mee mele agbe le, eya ma mee mezɔna le eye eya ma mee mewɔ nuwo katã le. Amenuveve Yesu do.

Amenuveve Yesu do, si dzi nye asi su. Amenuveve si Yesu do, si dzi nye asi su. Mebe, ya ma me ye mele agbe le, eya ma me ye mezɔna le.

Eya ma meye mewɔ nuwo katã le. Amenuveve eya Yesu tsɔ va na mi. Le Psalmo bla eve vɔ etɔ̃lia, nu wa gbɔgblɔ be, Dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonyeme. le nye agbeŋkekewo katã me, eye manɔ Yehowa ƒe aƒe me ɖa. Dzɔgbenyui kple amenuveve yi ƒe nugbee Mawu do na mí, eye dzɔgbenyui ƒe amenuveve sia, eya su nye kple asiwò, eya su mía si, eya ma mee míezɔna le. Ame ɖe veve me míewɔ nuwo katã le. Dzɔgbenyui me míewɔ nuwo katã le. Ne dzɔgbe se nyo na wa, ekpɔ ame nu veve. Dzɔgbenyui kple ame nu veve ƒe ŋgbe eya Mawu do. Dzɔgbenyui ma eye nye ɖela Yesu Kristo nɔ. Eye ame nu vevea eya nye ɖela Yesu Kristo nɔ. Amenuveve si su asi nye yama mee mele agbe le eye yama mee mezɔna le eye yama mee mewɔ nuwo katã le. Ekpɔ ayi ɖe wo yi ne nukpekame va. eye fuɖename va, hiãtuame va, yometsitsi va, ahedada va, gbegblẽ va, dziɖeleameƒo va, mɔkpɔkpɔ bu ɖe ame eye wɔna aɖeke megali o, sitsoƒe aɖeke hã meli o. Meva kpɔ ɖa, amenuveve ye akɔ wò ɖe asi. eye dzɔgbenyui aʋu mɔ be nàge ɖe wo yayra me. Mebe amenuveve akɔ wò ɖe asi. Dzɔgbenyui aʋu mɔ eye nàge ɖe wo yayra me. Elabe Ɖaa Yesu Kristoa ebe le ŋgɔ kple megbe na mí. Mawu nya be nye alfa kple omega, gɔmedzedze kple nuwuwu. Heta eya ɖo ne adzo be atso kɔa, ele be dzɔgbenyui neva ŋgɔ, amenuve nenɔ megbe. Amenuve va yi ŋgɔ, dzɔgbenyui ava megbe. Nu ka ƒe nu xam nèle? Ne yi ŋgɔgbea me be Yesu le teƒe ma. Ne yi megbe Yesu le teƒe ma. Nu ka nagavɔ̃ le xexea me? Edzi magblɔ na wò be dzɔgbenye kple amenuveve ƒe ŋugbee ke Mawu do na wò ale be nesɔ asi wò. Ne mesɔ asi wòa, mele kuku go. Ele be nàkpɔ wò dzɔgbenye kple amenuvevea. Ɖela Yesu ma nasɔ asi wò. Nudzedzename kple nunyɔname nadze aƒe na wò hafi wò nàku le agbea me. Medo gbe ɖa nui ke me tom nèle. Ele be Aƒetɔ Yesu nexɔ na wò. Nui nye vevesesewo ele be nexɔ na wò. eya ta wòbe dɔ nya xɔ ɖe akɔ ɖo ɖa medo gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe nekɔ aɖaŋu yeye kɔ na wo le sãya me gbɔgbɔ kɔkɔe nekɔ nunya yeye kɔ na wo le yeyea me medo gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ame gbɔ nɔnɔ kple ƒe se nanɔ dziwò la mebe nenɔ kple wò mavɔ̃ naneke o gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo bibia nenɔ bibim le mewò ame yiwo ɖo fɔ ne tsi wa etsoe le me wa ne fie ame do nu bara ɖe tsi wa etsoe le me wa ne fie gbegblẽ yiwo bu ɖe wa gbentsia etsoe le me wa ne fie be dɔwɔƒe dziƒo ƒe ŋusẽ na ɖiɖi kɔ ɖe dziwo le saya me ame nuveve ne gbabla le saya me Eya tɔ be dzo aɖe si nye Mawu do ɖe menye. Matui ɖo dzo la matsi o. Yehowa nedo ŋusẽ le zã ya me. Nekɔ eƒe ame veve ɖe wòagbe dzi. Etso ma ɖe nɔ bibim. Wòatsrɔ̃ ketɔ ɖe sia ɖe ƒe ɖoɖo. Mebe mɔ sia mɔ yi ke dzi nanɔa, etso nenɔ enuwo fiam le mɔ dzi. Etso bibi ke nye gbɔgbɔ kɔkɔea. neta mɔ yeye na wò mɔ yi ke dzi nàto be nunu na me yayra nadze aƒe nɔ tamebara aɖeke mava wo susu mo dzɔgbenyui ƒe susu naɖe amenuveve ƒe susu naɖe medo gbe be gbɔgbɔ ke ne kɔ aɖaŋu yeye nunya yeye anyasa yeye nugɔmesese yeye dziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ yeye ade me o ne ƒo nu ɖe womate ŋu atsãle dzi o Ne ƒo nu ale be woase me. Ne ƒo nu le be gɔmesese nyuitɔ ne va. Medo gbe ɖa be zã ya me. Yehowa natrɔ wò aɖe. Ŋkeke ke me ne ge ɖoa Yehowa netrɔ wò aɖe. Ne si ami naɖe na wò. Mebe ne si ami ɖe wò aɖe dzi. Wòaɖe ne xɔ ami sisi. Wòaɖe ne xɔ ami sisi vavã. Aƒetɔ ne si ami nɔ to eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Ne ƒu me ne zu etso bibi ato go. Yehowa ne yeyra wo gbogbo ɖe. Mawu ƒe amenuveve Mawu ƒe yayra kple eƒe ŋusẽ ma nye tɔwò le srɔ̃nya me. Anye gbalẽgbãtɔ katã dome. Wòase gɔme abe ale wotse ene. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kekeli ŋutɔ neklẽ ɖe mewò. Eye wòakɔ ŋutifafa kple dzo eye aƒo ɖe mewò. Eme nyo nɔ le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woyra wò le srɔ̃nya me. Ezã me nanyo nɔ nàɖe ɖe me le Aƒetɔ la me. Yehowa nedo ŋusẽ wò. eye wòakɔ eƒe amesese ɖe dziwò. Wò alɔ̃madɔla ɖe nàda alɔ̃ le saya me. Viwo katã woada alɔ̃. Miaɖi ɖe eme le Aƒetɔ la me. Mekɔ miaƒe mlɔƒe kɔ nyrɔ ɖe Yesu ƒe ʋu me. Gbɔgbɔ kɔkɔe nenɔ miaƒe aba dzi le yeyea me. Meda ta ɖi ɖe susu yeyewo neva na wò. Ne data ɖi ɖe na ŋlɔ bo fu kpekpe o. Ne data ɖi ɖe na kpɔ tɔyɔ kple katutu. Me bo yɔ tɔ la. Wa me le veve sem. Me be Yesu kasi ŋci o. Wa me enya wu akɔ na. Wa lɔ dodo zu dɔ egba. Me be ne ge ɖe aba ma dzi ɖe. Aƒetɔ ne fa kɔnɔ. Ne kɔe va si wa da ɖe dzi o. Gbɔgbɔ kɔe ne wɔ nu ye yele wa gbe me. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Emawutɔ la, Mawu Vi la kple Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.